Hi hawile hna, tutan zong kan rak lang ṭhan cang i atutan ahhin zei kong dah kan i hrawm hna lai ti si ahcun Chinram dirhmun, a tawinak kan chim si ahcun Chinram dirhmun, zei dirhmun dah kan phanh cang timi kha kan vun i hrawm hna lai ah a hlei in kan dir. Dirhmun kan ti tikah hin Chinram ah milu zeizah dah kan um ti bantuk nihin ah tah zeitindah kan ṭhutdir ning a si. Cun khua le peng le tlang ti bantuk te hna tah zei dirhmun dah kan phanh cang timi kha tutan ah hin kan i hrawm hna lai i a bik in kan milu le population hoiti ko a si law kan tlawmtam. Kan zor maw zor lo ti bantuk zei dirhmun dah kan phanh, zeitindah kan ṭhutdir ning si ti bantuk te hna pawl kong kha tutan ah hin update thawng keimah le ka si khawh tawk tein thawng tinak naktak in khan kan dirhmun te kha tutan ah hin vun langhter ka duhmi a si. Hi kan chim ahcun a sau sual lai caah khan vun thawk colh ko a si law Chinram hi milu relnak hi voi tampi rak tuah ve a si. Tawinak kan chim si ahcun nihin ahhin CHRO nih 2026 khoi ti ko usihlaw thonghnih kum kul le kum ruk Chin State chung i a ummi minung CHRO nih an langhter ning hin cun singa te, tinga, Tingnga fai kha kan um tiah an langhtermi a si. Uh, 2026 kum ah hin. I cucu tingnga cu Kawlram zatuak in Kawlram chung ummi milu rili zatuak in zeizah dah kan si ti si ahcun 1% tling menmen te lawng hi kan si. hi phundang kan chim cun a tlawm taktak khi kan si. Zakhat chungah pakhat khi hoi tuak ko law Chinmi Chinram chungah minung kan tlawm ning khi 1% te lawng khi kan si. I cheukhat nih cun 1% hmat kha kan tling lo tiah a timi an um. I AI kha va hal ahcun 1% te khin a tial le phundang kan chim cun 1% hoi te ko a si lo. Hi singa chungah hin minung singa tinga chungah hin Minung zeicah dah ram chung an um lo timi kan zoh ṭhan a si ahcun atu hi minung singa chungah hin innlo a zaam tak i a chuah takmi khualram a chuah takmi minung hi zeizat an si ti si ahcun tingkhat le thong sawmriat leng bak kha an si ti si. Hi tingkhat le thong sawmriat cu a tlawm te bak lo khi si ting hnih ti awk khi si i cu hmet cu uh, ramleng a chuakmi lawng khi uh, Myanmar ram chung um lomi pawl lawng khi an hoi chimmi khi a si uh, tahchun haka Hakha in khuate lei ah a va zaam timi bantuk te hna pawl kha uh, Hakha Thantlang peng ah a va zaam ṭhan Hakha chung ummi kha ti bantuk pawl kha an i tel rih lo ti khawh ka si. Le a tel hrimhrim kha an i tel lo kha bantuk cazin kha. Tahchun ah Kawlram chung ramdang ah Malay ah maw India ah maw ti bantuk Thailand ah maw ti bantuk pawl lawng kha an relmi kha si. A bik in Laimi kan zaamnak bik cu India i naih bikmi a si caah India ram chungah hin tam taktak khi zaam in um. Hi India ah hin zeizah da si ti cu cun minung tingkhat le thong sawm riat chungah hin a tang sawmriat he India ram lei ah a zaammi an si ti kha kan hmuh khawhmi a si. CHRO nih an langhter ning ahcun hi hlanlio hoi ti ko si law thongkhat le zakua le sawmthum le kumkhat thongkhat zakua sawmthum le kumkhat lio ah hin milu relnak an rak tuah lio ah hin Laimi hi Chin Hill hi uh, pazeizah dah kan rak si ti si ahcun tingkhat le thong sawm sarih le thongkhat le zahnih le sawmthum le pasarih kan rak um ti kha uh, history tuanbia chungah an rak langhtermi a si. Hi thongkhat cu kua sawmthum le kum khat ah tingkhat le thong sawm sarih fai hoi ti ko a si lo. Mah hrawnghrang kha kan um i atu chim duhmi cu IDP S ralzaam dirhmun a zaammi hi tingkhat le thong sawm riat leng an si. Hi thong chim duhmi cu thongkhat le zakua le sawmthum le kumkhat lio i chimmi vialte kamme lu relnak in nihin ni ralzaam kha an tam deuh. tampi kha ai dang te a mongh kha tampi in ai dang a tam deuh. Cun Thongkhat zakuat sawmli le kum khat thla nihnih thlakhat thla, January nihnih ah hoi ti ko selaw fawinak cun mah hi milu relnak hi Mukwe Division, Chin Hill cu Mukwe Division tang ah rak chiah a si i hi lio caan ah hin milu relnak an rak tuah i sawmli kum khat ah hin minung zeizah dah kan si ti si ahcun tingkhat le thong sawmriat le thong ruk le zali le panga an si. Hi thongkhat le zakua le sawmli le kumkhat tiang ah hin nihin ni thonghnih le kul ruk ralzaam hi kan i zat ti khawh kha si. Cun thongkhat le zakua le sawm sarih le kum thum Chinrammi milu relnak rak tuah lio ah hin minung zeizah dah an rak um ti si ahcun Chin State chungah hin tingkhat le thongsawm kua le zathum le pathum an rak si ti si. Hi mah lio ah hin pa hi minung zeizah dah an si ti si ahcun Thongkhat le zakua le sawm sarih le kum thum ahhin ting thum le thong hleiriat le za le hleihnih. Thongkhat zakua sawm sarih le kum thum ahhin ting thum le thong hleiriat le za le hleihnih in rak um i an hun karh ngaingai. Let khat leng bak in kan hun karh ti khawh khi si. Hi mah lio ahhin ting khat le thong sawm nga le thong li le zathum le sawm riat le panga kan rak si ti si. Nu hi ting khat le thong sawm ruk le thong ruk le za sarih le kul le sarih kan si nu kha za leng in an rak tam deuh. I mah hnu a thong kha zukua sawmriat kum thum Chinram i milu relnak cazin ning in zeizah dah kan rak um ti si ahcun, ting thum le thong sawm ruk kan hung phan cang. I ting Thongkhat zakua sawmsarih le kum thum le ting thum le thonghlai riat kha thongkhat zakua sawmriat kum thum ahcun ting thum le thong sawmruk le zakua le sawmkua le pakua an rak karh cang ti si. Hihi lio hen pa he tingkhat le thong sawmsarih le thongkua le kul le hnih an rak si i, nu he tingkhat le thong sawmriat le thongkua le zakual a kul a si rih an rak si ti si. I hi lio tan thongkhat le zakual a sawm riat le kum thum i milurelnak ah hin Khrihfa he percent in hin 72.7 percent an rak si ti kha si. Hi cun Buddhist hi uh, 10.8 percent an rak si ti kha an rak langhtermi kha si. Hi cu hnu ah Chinram i milu relnak te kum sawmthum a rauh hnu ah hoi ti ko usilaw thongkhat sorry kum thonghnih le kum hleili March thla in na hleit kua tiang i Chinram milu ah zeizah dah kan hung phan ti si ahcun tingli le thong sawmsarih le thong riat le zariat le pakhat thonghnih le hleili ah khan kan rak phan ti si. I thonghni le hleili ah kan olh ṭhan si ahcun a tingli le thong sawmsarih le thong riat le zariat le pakhat kan rak phan ti si. I uh, hihi pa hi tingli le thong sawmsarih uh, fai chung ahhin pa he tinghnih le thong kul le thong kua le zaruk le pali kan rak si ti kha si. Cun uh, nu he tinghnih le thong sawmli le thong kua le za le sawm kua le pasarih kan rak si ti si. Hihin cung Khrihfa hi uh, 85.7 kan rak si. I uh, thongkhat zukua sawmriat kum thum lio cun 72.7 percent lawng Khrihfa kan rak si nain i uh, thonghnih hlei li hin cun 85.4 pa Seng an rak si cang. Buddhist zong hi an hun karh i Tathin puai pa ziru pa Seng khi an rak si i Tathin puai fai deuh khi pa Seng khi an rak si tinak kha si. I hihi Chinram chung i Chinram i khuapi chung i a ummi sang hmai ti ko sehlaw fawinak cun wood aa dihlak le cun vilei track a uhsuh kan ti lai ma. Hi a ummi vialte cun khuate vialte aa thonghnih le hleili census chung i kan zoh tikah hin zeidah a si kan ti siahcun sang in hin word in hin dihlak ah sawmli kan rak um ti si. Cun Vilai track ah hin ausuh hoi ti ko a si law ausuh in hin zali le sawmsarih kan rak um i khuate hi thongkhat le zanga le pali khuate kan rak si ti si cucu thonghnih hlei rih lio i data ning a si. I hihi cauk hi a ho ṭialmi dah a si kan ti si ahcun hika zawn hin Salai Khim Maung Ting nih Chinram Khuaram Kong ti a ṭialmi cauk chung khan a si i hihi caṭialtu hi miza taktak a si i ṭha tein data a lakmi chung khan kan hmuh khawhmi a si. I hika zawn ahhin Chinram ahhin kum thonghnih le kul le khat Hlan hoi ti ko selaw thonghnih le kul le khat hlan ahhin pengkulh hi pali a um tiah a langhtermi kan hmuh. I uh, cucu pengkulh pali cu Hakha pengkulh, Falam pengkulh, Mindat pengkulh le Matupi pengkulh tihin thonghnih kul le khat hlan ahhin pengkulh pali a rak um ee ti kha hika cauk chung kan rel ti kan hmuh khawhmi a si. I thonghnih le kum hlei li chung i Chinram milu le khualram sining hi hika zawn hin table in zaya tein ningcang tein a suai a vun langhtermi kan zoh a si ahcun Hakha hi sangruk rak um i auhsuh in sawmthum rak um. Cun khuate hi sawm sarih kan si i milu in hin cun thong sawm li le thong riat le zathum le sawm nga le pahnih kan rak si ti kha a rak langhtermi a si. Cun Falam hi sang in sangli an um i auhsuh in sawmriat le paruk an rak um ve. Cuahcun khuate hi za le sawmriat le pariat bak an si i ca tam taktak. Cun milu in hin thong sawmli le thongkhat le zali le sawm nga le pasarih in rak um ti si. Cun Thantlang ah hin ni hi sang in sangthum in um i ausu in hin sawmthum le pasarih in rak um ti si. Cuahcun khuate hi sawm kua le pathum an rak si i milu in hin thong sawm nga le zathum le sawm sarih le pali in rak um ti si tawk ni le li ah hin. Cun Rih khuadar hi Rikhuadar hi sang in sang hnih a um i anih cu ohsuh le khuate kha a um lo. Minung in hin zaruk le sawmruk le pakul an rak um ti kha a si. Cun tidim ah hin aa sang hi sangli a um i ohsuh in sawm nga le panga a um ti a si. Cun khuate hi za le sawmthum le pakhat an rak si i milu in aa thong riat le za sarih le sawmruk le aa kul le thum. Thong riat le thong sawmriat le thong sarih le zaruk le kul le thum hi an rak um ti kha si. Cun tonzang ah hin sang in pahnih an um i auhsuh in sawmthum le pakhat kan rak si ti si. I khua in hin za le pathum, cun milure in hin thong hnih le za sarih le kul le hnih an rak si ti si. Cun ci kha hin Sang in sanghnih an rak um. Cikha hi Ohsuh le khuate hi lio ahhin thonghnih hleili lio ah rak um lo. Milu ahhin thongkhat le thonghlei khat le za le sawm nga le paruk, thonghlei khat le za le sawm nga le paruk rak si ti si. Cun mindat hi sang in sangruk a um i mindat khuapi hi Ohsuh in sawmli le paruk rak um ti si. khua an hin zahnih le pahra bak an rak um ti si tam taktak cun minung in hin thong li le thong sawm li le thong khat le zaruk nak um ti si cun matupi ah hin sang in sangli an um e cu cun ausu in hin sawmruk le pathum an rak um ti si cun khuate hin za le sawm li le panga an rak um e minung in hin thong sawm thum le sawmriat le paruk an rak um ti si. Cun rizua hi sang in sangkhat a um i mi cu khuate i auhsuh le khuate kha a rak um lo ti si thong hnih hlei lio hin. Minung in hin thongkhat le sorry thong hlei hnih le za hnih le sawmruk le panga an rak um ti si. Cun kaan palet ah hin sang in sanghnih rak um i auhsuh in kul le ruk a um i khuate hi za le kul le hnih rak um ti si. Cuahcun milurel hi thong hnih le sorry thong kul le thong khat le zali le sawmkua le pathum in rak um ti si. Cun paleuah hi sang in sang thum rak um ti si i cun auhsuh in hin sawmkua le paruk bak an rak um i khuate hi pleo a rak tam taktak sawm zali le sawm nga le pakhat an rak um i milurel zong an rak tam taktak i thong sawm ruk le zali le sorry thong sawm ruk le thong li le zakua le sawm sarih le pakhat an rak um ti si cun sami hi sang in sang thum an um Thawnghin hleili lio ah hin auhsu a um lo. Khuate zong hi a simi hi um lo i minung in hin aa minung in hin thong sawmthum ah sorry si thong sawmthum le thong hnih le sawmriat le pahnih in rak um ti si. I aa dihlak vialte ah hin aa thonghnih hleili i Chinram i milu rel hi aa Tingli le thong sawm sarih le thong riat le tingli le thong sawm sarih le thong riat le zariat le pakhat an rak um i khuate in hin za le sawm nga le thongkhat le zanga le pali an rak um ti si. Auhsuh in hin thong hnih hlei li lio ah hin Auhsuh in hin Chinram chung ah hin zali le sawm sarih an rak um i sang vialte in hin sawm li an rak um ti si. I Chinram chungah hin Chinram pengkulh hoi te ko selaw atu ka chimmi vialte chungah hin mah vial cu an rak si ti si. Hi chim duhmi cu thong hnih hlei li lio ah hin tingli le thong sawm sarih le thong riat le zariat le pakhat kan rak um hi tinga luklak hoi ti ko a si. Nihin ah hin thonghnih kul le khat CHRO nih an langhter ning ah hin minung hi tinga kan um nain Kawlram chungah ummi hi tinga chungah hin tingthum hrawnghrang lo kan si i thonghnih hleili lio minung milu kha let tampi in kan tam deuh ti khawh a si. A ruang cu nihin kan hin tinghnih tluk dengmang kha ralzaam kan si ti kha kan data vialte zoh tik ah hin hmuh khawhmi a si. Hi cucu nihin Chinram kan sining le kan dirhmun, kan milu rel population pawl kong kha thei rih lomi vialte caah khan tutan ah update kan duhmi kha a si. Ka kan YouTube ah hin bantukin theitlai tete knowledge nei chap ve asi cun YouTube kan rak leng lengmang tampi chimmi kan tuanbia Laimi kan thawhkehnak vialte chimmi kan thawhkehnak kan nunphung kan holh le kan ca Laimi kan tradition kan culture pawl nunphung pawl kong kha tampi kan kan rak chimnak a um i uar phun asi ahcun video kan rak leng lengmang YouTube zong kha subscribe rak tuah ve ti zong kha Tawknak bik ah sawm kan duhmi si thazaang ka pemi vialte nan dihlak cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha donghnak bik ah lunglawmhnak viate nan cungah vun chim ta ka duh tampi ka lawm. Cun ṭha mong ṭha dih bye.